ma ma va honest hi ndlela leya ya ku mi ni byela mu ku um soli album ya wena yi kahle um swi ya hi vuxaka lebyi ni nga na byona na artist cause hakanye nge ni tala ku va na vuxaka na na ti-artist ku fana na n'wina um g one ma ni swi koti swa botsuri mi ta ni khomela mm, hi mi g one eh, g one ona loko ni ku tiva ngopfu wena kuma ku we interact on different you know platforms mm. na swi kota ku va ni twi nga ri ni na access leyaku ni nga mi byela ku ri hayi album leyi wa lunghisa la na la mm. you know van'wani va ta va fika ku hina hina hina ni humese risimu ni nga cinca kwihi ni vula mm. se kun'wana ni vurini mi kuma ku ni twi nga ri artist leya yi ve offended hi leswi ni nga swi vula ku ka ni fe ni va honest mara hakanyingi loko tivhidiyo ta mina mi ni rhandza ku vulavula hi swilo swa positive kumbe no ku no va na criticism ni f- yi fanele yi va constructive in a way ku ri ni na- ni nyika swintshunxo swa kona nga ku vhe ti yi dlaya yi munhu nga vhe yi dlaya munhu ma swi twisisa okay hi ku loko ni ya hi sweswo a maybe a ni nga ta jikajika la switarateni ya
ho hi lera loko um ma mavula mo ka mi nga vuli kun'wana kun'wana kahle kahle mo ni mi byela leswi Eh. vanhu lava kotaka ku- ku- ku twa ku ni swi vurini i vanhu lava va yingiselaka ti-interview ta mina hi ndleve yo enta eh. kumbexani ti-analysis ta mina hi ndleve yin'wana leya vukarhi mm. hi ku leswi na swi vula nkarhi wun'wani kwaku ni swi vurile mara ni tlhela ni swi pfala hi ndlela yin'wani mm. mara ku swi twa ku ni swi vurile swi laka a fane i yingiserini swi mm. nga i ni yingisela mara i nga ni yingiselanga ya that's why mi kuma ku vanhu vo tala va ni misinterpreta you know mari ku va va ni yingisele mara kuma ku va ni yingisele maybe with a perception yo karhi va lava ku twa ku ni ta ku yini no a ni swi vuli leswa va lava ku ni vula swona ni vule swin'wana mavo se swa humelela sweswo okay loko hi cheka ka ti-artist leti nga kona a wu languta ngopfu ka ka ti-artist ta xitsonga mhm. tanihiloko hi ri ku tirhiseni ka ririmi ra xitsonga i mani lomu n'wi rhandzaka ngopfu ka ti-artist ta xitsonga ni vula ka ka ka hinkwavo kumbe ka generation ya sweswi hinkwavo okay mi ni rhandza ngopfu kwani um um va ri mani lava va va la ka um, mj hlungwana okay ni rhandza ngopfu mj hlungwana kahle kahle mj Why? hlungwana i ku e music lowu loko ni kula ka hina a va a va ku tlangiwa ngopfu wona okay yena na vafihi va swinene leswaku na siku loko no kuma nkateko wa ku va interview wa ka nkanelo wa gingirikani hmm. ku nga va a big honor kahle kahle mj hlungwana ya eh, eh, eh, hi vona lava ni nga kula kha ni yingisela vona na swi twisisa loko mi ku ku nga va ku ri ku onariwa ku kulukumba loko siku rin'wana vo ta ka channel ya n'wina na mina ni feva um george manlek okay ku nga va ya loko va ta va ta ka ni va byeleni so le ku um ni ta ni ta vuya se um okay a vuyeni ka generation ya sweswi ka generation ya sweswiwani mm, swa tikanyana mara mm, hmm. mina vula ku- loko- Amo chava vula ku- ku- Wo, eh, Amo ah, swa endleka- chava, ah, chava swa sweswi. endleka mi kuma kumbe munghana wa mina ne mara a mi lava ku vula mina hayi twanani hi leswi nga ku humeleli ka chanele ya mandla gingirikani Mm. Okay. ka nongonoko lowa nkanela gingirikani vo tala ve ri ni favor mr post okay ivi van'wani vo tala va ku ni favor ben mahinga mm. se a na ha swi tiva n'wa ve ri ni wela ka team xirimani yeah van'wana va ku mi wela ka bmq exactly so eh exactly se mara ku ri ku n'wi mi wela kwihi mani wo yiliheli ka muziki wa sweswi wa kahle kahle ku ngo va na ti-producers leti ni ti rhandza kahle ni rhandza ngo ti-producers than ti-artist mm. Mm.
He, he did the producer le and rona production ya prince rangano okay yes the production ya prince rangano into yimbela kahle swinene okay ya maendlelo ya yena nto mantsakisa ni team sherman
ah kasi ile ka team sherman a ni stivi mara no vula ah vula hot eh swi nge endle ku munhu a feva coach ya chiefs mara ya ri wa wa orlando pirates ah a ni swi endla kuma ku in favor miss mara kuma ku eh, eh, eh, barcelona ni favor oh, swa endla vukoku ku fana sweswo swona since eh, ronaldo a suka ka real madrid a na ha yi favor real madrid mifambile ka juventus oh, okay eh, i lexiya eh, risimu rin'wana ri nga tshama ri swi hlamala ku vaisalawa va famba na mutlangi va dzika ku sala a thimile okay mi wela ka vona i mani mi swi twaku ku halidi
a ndzi koti xa mntu kwesitoma hmm. kuku mina hava i don't have any yisi ndlela ya ku ni ti byela ku munhu un'wana ni n'wi koti hmm. a ku hava ka hina ni nga hemba a ku hava i don't have that eh, ku ku ni twi nga ri loko i khe hanyela misaveni especially ka ka timhaka ta ka ta music mm. i is a platform leyi hi faneleke hi create vuxaka okay so mina as a person ni nge pfuki ni ku nzondhe munhu wo karhi especially ka ka tsonga artist because the reason ni sungule M- mkane loyi gingirikana maybe i i reason leyi nga ta later nyana okay a ku ri mhaka ku ni langutini ku ku na gap leya ku vunanga bya xitsonga kumbexana ti-artist a xitsonga a ti vulavuli hi tona ka e platform yo fana na tv Yeah. so youtube yi te yi nyike platform leya ku hi kota ku hi- hi hi- hi kombisa vayisa lavawa ku ri va kona ende va endla swa so na so na so na so yes very so ni nge pfuki ni zonde artist leyi nga ku produce-

okay okay but how, how, how's that possible because bo tony bini la vanhu vo tala va ku randeni yeah and a yona ntsona bo so li va busy va yisa lavaya yeah eh va busy too much eh ve le ku pfaleni ka makete mara ai ai beni hi va hi va susini eh i mani loyi mu n'wi twaku loyi mara a ta va kahle loko u u improve nyana laha na laha okay mo ni vulavula hi episode leyi ni nga tshama ni yi endla ni okay ni boxe ti-artist ta five ni ku a hi mhaka improvement i ku ni twi nga ri va saka mm. ya okay and a ni swi tivi ku swi nga vanga yini um eh, bot pesi pesi mfana ni kule ni kha ni va rhandza swinene mm. mara ni twi nga ri maybe ku a maybe a va ha swi teki ni swa siria swa music a ni swi tivi mm. ni twi nga ri va saka um ni tlhela ni vulavule na mhansa ndleni ku ri production ya vona yi kahle mara a ni swi tivi kumbe ku va feature feature feature ngopfu se swi ndlela hi nga ri ni va twalani kahle mi tlheni va twa kun'wana swin'wana swi tshamiseka swin'wana swi nga tshamiseki so va teletele vanhu lava va va nga kona mara a hi ku va lava improvement no twi nga ri va va saka mm. kumbe hi ku a va ha swi tekeli swa serious swa music a ni swi tivi mara hina ha va rhandza phela we love those artists okay ku na leswa swa ku loko munhu a eh ni rivele ku vula van'wana okay and leyi yi ta va very very controversial mm. eh but Joe Chiriman mm. ni nga ri vasaka na vona why eh hi leswa ni nga ri bo Joe Chiriman va va va surrounded ngopfu hi ti yes men yes man njhani yes man in the sense that ku a va swi koti ku vanhu lava va nga kusuhi na vona va va tsundzuxa ku lunghisani laha lunghisani laha lunghisani lani okay so mi kuma ku voho va swi kota ku tsundzuxa van'wana hmm. let's say mr post a endla album ka ka ka ka ts ne hmm. yona yi ta fika yi n'wi lunghisela yi n'wi lunghisela yi n'wi lunghisela kumbexani yin'wani prince rhangani kumbexani van'wani va tele va bakulu va kk hmm. mara vona ni twinga ri vanhu lava va nga va nga va nga around vona va chava ku va byela ku ri hi boti lunghisani laha cicanla a hi beni so ma vona hmm. ku na yona mkhulu yi kota ku humesa swilo leswi swi tsakisaka vanhu i mean if you look at the song ya bengu bengu hmm. i mean where is, the, where is that production hi leswi hi na torha ra music wo fana lowuya ende ti nga ri va va saka nsati wa mina va tshama va ni hi vona xitori xin'wanyana ka tv a xi tele vanhu lava va nga duma swinene va ku actor va tivaka swa ku xikandza loko xi voko ho hi lowa tshama a teke mara xi kha xi borha swinene xitori mm. va ku why xitori lexi xi kha xi borha swinene so mara xi ri na vaacti va ku duma se ni vuya ni teriwa hi miehleketo ya ku nkarhi wun'wanyani ne swi va kha swi vangiwa hi leswa swa ku um hi mina so hi makama um eh, ni acta switori swa swa tiviwa ka rixaka ra matsonga va va kombela xihisa xin'wana va nge a ka ntsonani va ku tata director xitori xi fika xi kuma ku na mina ni nga role model ya xona mm. laya nkarhi wun'wana swa tika ku u byela role model ya wena ku laha korota ngetela ya ku ku ku na problem so ni hleketa ku eh na na swin'wana swa ku fana na sweswo i i swilo leswi humelelaka ka ka hina ti- ene mi kuma ku a ko va vona ntsena va tele ngo vanhu lava kuma ku ku nga ku ri ku nga khale nyana a va ri ka music ne mara va surrounded hi vanhu va ti yes man yes man swin'wana swin'wana a va a va- leswaku these people need the people around them ku va va tsundzuxa na vona as much as na vona va kha va va tsundzuxa as well okay um eh, ku na leswa swa ku loko mi kuma ku mi xiphayiphanini mi fika mi kuma vanhu va lwa mi famba mi kha mi byeleteva phela vamana va ri kulweni phela vamana va ri kulweni um ve ri hi mo goboza mm. mm, loko mi endla leswiya mm. a mi twi u nga ku ma goboza loko ku ri na nhlangano wo karhi kumbe va ku ku na festival ivi se mi ya mi ya nyika report a mi twi u nga ku vanhu va ta ku mo goboza okay a goboza lexa mm. ku goboza i ku landzelela loko swo swa ni ku jiwani eh va mi vone hala mimbe hala thembisa mi fasile mm. ivi ni fika ni vulavula hi swona mm. kumbexana va ku ha va vone jiwani kha yi dya ice cream a mall of the, of the north ma ku twisisa and ni vulavula hi ku why a nga xavangi leya ya chocolate why a xa a dyi leya ya plain leswi ya ku goboza malomvulavula hi music bcause music is an art mm. i swilo leswi swi nga swi nga kona ku hi kota ku dyondza no dyondzisana that's why eh, eh, the course ni nga yi endla ya ethnomusicology mm. a hi dyondza swona ku ku vulavula hi ku beat leyiwa yi njhani mm. tempo leyi yi famba njhani swa fambelana na na organ leyi nghenisiwa laha na hi leswi a hi dyondza swo xikolweni so a-a loko ri ke ni ku goboza swi la ku leswi ni nga swi dyondza xikolweni and then goboza kahle dyondzele ku goboza mara a ku nga ri swa swa ku journalism swa swa ku you know i fanele i goboza vutomi bya wena ku mani mani i jona mani mani mani rhanda na mani yeah mani mani tekile mani i rhobe mani mali mi ta sa mi kuma ku a ni tali ku vulavula hi ngopfu hi swona swi leswiya Eh, and hayi ku a ni swi tivi ku na- a- a- leswiwani a ni- a ni rhandi ngopfu ku nghenelela hayi ku hame swi tivi ku yini hayi ku a ni swi tivi ku swo ni- swingwangwa leswi swi kola la swi tiva nyike xikombiso xa ku komba hi nyike xikombiso xa ku komba kuma swi tiva hayi juwani a hi tshikile leyi okay mi ta yi vona ka level 3 oh okay but mandla eh hi khense swinene ku va mi mi endzeleni la ka channel ya hina ya G1 Solima Kama ku na vanhu va nga va nga ku voneni ka channel leyi vanhu va nga yi tiviki channel ya n'wina mi nga va byela kwini va nga va ri kona vhele ya ni nga va byela ku a fambani mi ya secha mi ku mandla gingirikani ivi mi subscribe lani mi tlhela mi khumba na tloko eh mi tlhela mi mi tlika ku all ku loko hi ndla ti-video ta hina mi nga seleli endzhaku mi nga titimeli mi tlhela mi subscribe ka leyi ya g1 solimaka channel ni khensi ayi eka stores dileti genius body g1